Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars.
United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Illum waqt Knockabout Sicilia ser nesploraw il-villaġġ ta' Marzamemi Bil-lejl, fis-sajf, Mar Zamemi jittrasforma ruħu b'atmosfera maġika li żgur tolqot lil kulħadd. It-toroq dojq ta' Mar Zamemi jiddu taħt id-dawl tal-qamar bil-lejl. L-atmosfera rilassanti u mill-isbaħ żgur li tkun perfetta għal passiġġata qrib il-baħar. Illejla għal Mar Zamemi.

Soqt lejn il-kosta ta' Xlokk ta' Sqallija. Jiena u nsuq gawdejt ċeni mill-isbaħ tal-kampanja mimlija siġar taż-żebbuġ, vinji u għelieqi bis-siġar tal-ħarrub u tal-lewż. Din iż-żona hija magħrufa għar-rikkezza agrikola tagħha u tara meded kbar ta' art agrikola, speċjalment fiż-żona ta' madwar Ispika u Rosolini. Hekk kif tasal lejn Marzamemi, il-pajsaġġ jibda jinbidel, b'aktar veduti kostali u sinjali tal-wirt tas-sajd tar-raħal. Aktar ma tersaq qrib, aktar tinnota l-ilmijiet ċari tal-Baħar Jonju, indikazzjoni li qed toqrob lejn id-destinazzjoni tiegħek.
Ix-xemx niżlet u s-sema ta' Marzamemi intliet bil-kwiekeb. Illum b'differenza, waqt Knockabout Sicilia ser naraw il-ħajja ta' bil-lejl ta' raħal ta' sajjieda, dan ir-raħal ta' Marzamemi. Hawnhekk jittrasforma f'post maġiku bil-lejl, bit-toroq grazzjużi u l-pjazza ewlenija tiegħu jieħdu atmosfera vivaċi u vibranti li tiġbed ħafna u ħafna viżitaturi. Marzamemi huwa ċentru ta' attività soċjali. U x'inhu l-mod ta' rilassament favurit tiegħek? Filgħaxija, Marza Memi żgur ser jissodisfak.
Il-qalba ta' Marza Memi hija Pjazza Reġina Margherita. Din il-pjazza tassew tieħu l-ħajja fil-għaxija. Id-dawl fil-pjazza joħloq atmosfera mill-isbaħ, iddisinjat b'mod li jenfasizza l-ġmiel tal-palazzo storico ta' Villa Dorada u anke tal-Knisja ta' San Franġesko di Pawla. L-atmosfera hija vivaċi, bin-nies tal-lokal kif ukoll turisti jinġabru biex igawdu l-arja friska ta' filgħaxija, imdawrin ma' mejda, igawdu xi ikla tajba ħut u jisimgħu mużika tipikament Siċiljana. Pjazza Reġina Margherita hija mdawra minn bini storiku u d-dija ġentili tal-fanali ttik esperjenza veru Siċiljana. Ir-ristoranti u t-trattorija fil-pjazza u tul ix-xatt joffru ikel awtentiku Siċiljan. Hekk kif jitla' l-qamar fuq Marzamemi m'hemm xejn isbaħ milli tqatta' s-serata tissoċjalizza hawnhekk bilqiegħda fi Pjazza Reġina Margherita u min jaf forsi tordna xi platt tradizzjonali Siċiljan bi frott il-baħar frisk jew inkella xi għaġin tipiku. Kollox akkumpanjat b'aperitiv speċjali Siċiljan. Hawnhekk hija l-qalba tar-raħal.
Hekk kif lestejt mill-ikla tiegħi, qanqlitli l-kurżità ta' x'hemm aktar x'nagħraf Marzamemi, u għalhekk tlaqt nippassiġġa. Matul ix-xhur tas-sajf, Marzamemi filgħaxija ta' kuljum jospita suq artiġġanali, Dawn l-artiġġana joffru varjetà ta' oġġetti magħmulin bl-idejn, inklużi ġojjellerija, ċeramika, aċċessorji tal-ġilda u snajja' oħra tradizzjonali. Dan is-suq huwa l-post ideali fejn inti tista' tixtri tifkiriet u rigali li jirriflettu l-veru snajja' u artiġġanat lokali. Bċejjeċ oħrajn jirriflettu wkoll oġġetti kemm xejn mhux tas-soltu. F'Marzamemi jittella' wkoll festival tal-arti u tas-snajja'. Il-Festival Artieri huwa wirja eċċezzjonali għall-artiġġana, disinjaturi, illustraturi, stilisti, ħajjata u ċeramisti minn madwar l-Italja kollha. Dawn l-artisti mhux biss jesebixxu x-xogħol tagħhom iżda wkoll joffru wirja dettaljata ta' xogħol jinħadem li jippermetti lill-viżitaturi jagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-proċess ta' kif isiru prodotti magħmulin bl-idejn.
Dan il-festival normalment jittella fl-aħħar ta' Lulju jieqpa' dej għawissu. Jekk intom qegħdin tippjanaw żjara fisqallija sajf li ġej, għamlu nota ħalli ma tinsewx u tkunu ċerti li żuru Marzamemi u tesperjenzaw festival artieri. Però issa jiena ħa nkompli l-passiġġata tiegħi u qabel nieqaf fuq dak it-tilar għax rajt xi ħaġa togħġobni.
Huwa impossibbli li tirreżisti u ma tixtri xejn minn hawnhekk. Dawn kreazzjonijiet uniċi, oġġetti li jibqgħu jfakkruk fil-mawra tant speċjali tiegħek fi Sqallija.
Jekk qed iżżur Marzamemi bit-tfal, żgur li ser tagħmel waqfa ħdej dan il-karużell.
Dan il-karużell ikkulurit ikompli jżid fl-atmosfera vivaċi ta' Marzamemi bil-lejl. Inkun onest magħkom, għaddieli mir-rasi li nirkeb dan il-karużell għax kif jgħidu, darbtejn insiru tfal. Però qaluli li kont twil wisq u nispikka. Fuq wara tal-karużell ilmaħt attrazzjoni oħra. Din id-darba mhux għat-tfal biss. Trampolin!
Issa li niżilli l-ikel, jiena ħa nara naqra kemm jien kapaċi għall-akrobaziji. Però ħa mmorru għal waqfa żgħira tar-riklami Sadattant nilħaq nilbes kollox u ssibuni lest biex nurikom x'naf. Eqpaw hemm.
Knockabout jirringrazzja lil
Int li qed issegwi Knockabout Sicilia, taf li dalwaqt San Martin, aħna naqadna flimkien ma' Good Earth biex lil xi ħadd minnkom nimlowlu l-borża ta' San Martin. Kif tipparteċipa? Idħol fil-paġna owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien mal-borża ta' San Martin ta' Good Earth u ħallili messaġġ. U b'dak il-messaġġ tkun qed tittanta xortik biex tkun rebbieħ. Jena lest, armat u marbut, ħana raw naqra, xħajr nexxi li namel, tlaqna.

Lejl f'Mar Zamemi hija esperjenza verament maġika, speċjalment meta tieħu passiġġata tul ix-xatt. Dawn il-modijiet tal-ġebel verament sbieħ b'naqra ziffa friska verament jiġu apprezzati aktar bil-lejl. U kemm nixtieqkom qegħdin hawnhekk sabiex tkunu tistgħu ixxommu x'riħa sabiħa hawn ta' baħar. Meta titkellem fuq Marzamemi, impossibbli ma semmix it-tonnara ta' Marzamemi. It-tieni, l-iktar tonnara importanti fi Sqallija wara dik ta' Favignana.
Gaetano jistidinni fuq il-lamp tax-xogħol tagħhom, fejn isseħħ il-maġija kollha, Hawnhekk huwa l-post fejn tiġi ppreparata l-bottarga. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.

Dalodu minn Pozzallo batt it-triq tiegħi lejn Marzamemi, soqt lejn il-kosta ta' xlok ta' Sqallija. Ix-xemx niżlet u s-sema ta' Marzamemi intliet bil-kwiekeb. Hawnhekk jitrasforma f'post maġiku bil-lejl, bit-toroq grazzjużi u l-pjazza ewlenija tiegħu jieħdu atmosfera vivaċi u vibranti. Hekk kif jitla l-qamar fuq Mar Zamemi m'hemm xejn isbaħ milli tqatta' s-serata tissoċjalizza hawnhekk bil-qiegħda fi Pjazza Reġina Margherita u min jaf forsi tordna xi platt tradizzjonali Siċiljan bi frott il-baħar frisk jew inkella xi għaġin tipiku. Dan is-suq huwa l-post ideali fejn inti tista' tixtri tifkiriet u rigali li jirriflettu il-veru snajja u artiġġanat lokali. Woo!

Lejl f'Mar Zamemi hija esperjenza verament maġika, speċjalment meta tieħu passiġġata tul ix-xatt. Dawn il-modijiet tal-ġebel verament sbieħ b'naqra ziffa friska verament jiġu apprezzati aktar bil-lejl. U kemm nixtieqkom qegħdin hawnhekk sabiex tkunu tistgħu ixxommu X'riħa sabiħa hawn ta' baħar.
Id-dawl tal-qamar jirrifletti fuq l-ilmijiet kalmi tal-port ta' Marzamemi. Id-dgħajjes tas-sajd, miżbugħin b'kuluri tipiċi, jitbandlu bil-mod mar-ritmu tal-mowġ u joħolqu atmosfera ta' serħan il-moħħ li takkumpanja l-pass tiegħek. Is-siluwett tat-tonnara l-antika, bil-ħitan karatteristiċi, isemmu l-istorja profonda tar-raħal. Mixja bil-lejl tul ix-xatt f'Marzamemi huwa mod mill-isbaħ kif tesperjenza dan it-teżor Siċiljan u toħloq memorji dejjiema.
Meta titkellem fuq Marzamemi, impossibbli ma semmix it-tonnara ta' Marzamemi. It-tieni, l-iktar tonnara importanti fi Sqallija wara dik ta' Favignana. Hawnhekk f'Marzamemi ssib numru ta' fabbriki żgħar artiġġana li jispeċjalizzaw fit-tonn.
Ħafna minn dawn il-fabbriki artiġġanali huma mmexxija minn familji u spiss issib li dawn il-familji jkunu ħerqana li jaqsmu l-istejjer u l-għarfien tagħhom dwar it-tonn miegħek. Illum kelli l-opportunità niltaqa' ma' Gaetano. Il-familja tiegħu ilha mill-1931 fl-industrija tat-tonn hawnhekk f'Marzamemi. Gaetano jispjegali li huma jiffukaw fuq l-ipproċessar tradizzjonali tal-ħut. Huma magħrufa għall-preservazzjoni tal-metodi awtentiċi tas-sajd u l-ipproċessar tat-tonn sqalli.
Jekk intom bħali taqalkom żaqqkom għall-ħut u għall-imluħa hawnhekk, Tafu tqattgħu naqra ħin mhux ħażin. Qiegħed ma' Gaetano u nixtieq nisma' mingħand Gaetano minn dawn il-prodotti kollha tat-tonn li m'huwa l-favorit tiegħu. Gaetano, da tutti questi prodotti del tonno, qual è il tuo preferito? Sicuramente senza dubbio il tonno rosso perché è quello da dove siamo partiti. Tu pensa, considera che mio nonno nel. Gaetano kompla jgħidli li kien in-nannu tiegħu stess li beda kollox fil-familja. meta wasal f'Marzamemi fl-1931 u mill-ewwel sab xogħol ta' sajjied. Kien f'dawn l-ilmijiet stess fejn tgħallem u ħadem fl-għarfien tas-snajja'. Gaetano jfakkar ukoll is-sigrieti mgħoddija lilu mix-xogħol tax-xbieki sal-preservazzjoni tat-tonn. partikolarment bl-użu tal-melħ biex jiġi żgurat li jista' jitgawda ħafna wara li jinqabad.
Gaetano, io quando vengo a Marzamemi vengo sempre a cercare la bottarga, che è così speciale e così gustosa. Hekk kif tkellimna ma stajċ ma nsemmix il-varjetà ta' ton favorita tiegħi, il-bottarga. Gaetano jitbissem u jgħidli li l-bottarga ġejja minn tip ta' tonn imsemmi Tonno Rosso. Jispjegali li l-proċess tal-ħidma tal-bottarga intiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ladarba l-bajd tat-tonn jinħasad, jiġi mmellaħ u pressat bir-reqqa, imbagħad jitħalla jinxef għal ġimgħat sħaħ sabiex tiżviluppa r-rikkezza distintiva tiegħu. Gaetano jistidinni fuq il-lamp tax-xogħol tagħhom. Fejn isseħħ il-maġija kollha. Hawnhekk huwa l-post fejn tiġi ppreparata l-bottarga, bi snin ta' tradizzjoni wara kull fażi tal-proċess.
Eżatt, tridu tiġu barżamemi biex tkunu tistgħu xxommu din il-bottarga kemm saporita.
U jkompli spjegali li l-bottarga tiġi f'żewġ kuluri distinti. wieħed Ambra Debi u l-ieħor Cannella Scuro u aktar intens.
Ke differenza ċe? Kurjuż, insaqsih jekk il-kulur jiddefinixxix it-togħma tal-bottarga. Gaetano jispjegali li filwaqt li t-togħma tvarja ftit skont il-kulur huwa aktar il-proċess ta' maturazzjoni li jiddefinixxi t-togħma. Iż-żewġ varjetajiet huma delizzjużi, b'differenzi sottili fit-togħma. Jidher ċar li l-bottarga hija aktar minn sempliċi delikatazzjoni imija xhieda ta' ġenerazzjonijiet ta' snajja', ippreservata u titgawda f'kull porzjon.
Gaetano għadu kemm spjegali li hawnhekk Mar Zamemi jgħidulu l-aġin ta' nofs il-lejl meta jużaw il-bottarga, sempliċiment naqra tom, moqli fiż-żejt u mbagħad tħawwad L-għaġin miegħu kif kollox ikun lest, tħokk naqra bottarga fuq l-għaġin u għidli naqra xi platt qiegħed tiekol.
Knockabout jirringrazzja lil
Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anki jekk qed tirrilassa waħdek, pleter salumi jinżel għasel. Flimkien ma' Fjor de Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom pleter salumi Fjor de Vita. Biex tipparteċipa, sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonniċi.tv Sib ir-ritratt tiegħi flimkien mas-salumi Fior di Vita u ikkummentalna b'isem u kunjom il min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Marzamemi wara nżul ix-xemx huwa taħlita ta' seħer storiku u enerġija vibranti. Hawnhekk tesperjenza arkitettura mill-isbaħ, ikel mill-itjeb, mużika kif ukoll seħer ta' ħajja komunitarja. Dawk li ġieli żaru Marzamemi żgur ser jaqblu miegħi. Marzamemi huwa raħal li ma tixba' iżżuru qatt.

Għandi appell għat telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi tal-iskola. Ibatu l ritratti tagħkom messaġġ privat fuq il-paġna owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu terpu aċċessorji biex tgawduhom l-iskola. Qed nistenna minn għandkom.